Таалар налый хонуулаах, тардыы налый таахтаах, ыллыы рыбы чыычаахтаах, өрөөһү тыллым дьоннордоох таас сэбэ хотуҥҥа талбааланан үөскээбит ойуун ууһа удьуордаах ойуунскай очоос соһурҕана олорон сурдураччы суруйбут дьулусханнаах дьулуомаҕын халлаан дьураатыгар тура төрөөбүт Дьулусхан сүбэ сүүрүк дьураахыраттаах Дьулурар Ньургун Боотур диэн саас үйэ-тухары сахаймаар кэнчээри чатыгар кэрэ кэпсээн буолар отут сыл олоҥхоттон оҥоһуллубут олоҥхо. Былыргы былдьаһыктаах дьылым быралыйар бырамам мындаатыгар урукку охсуулаах дьылым уларыйар улаҕа өттүгэр аҕыс иилээх саалаах алта киспэлээх ытааннаах мөйүөннээх айгыр силик бэйгэлээх алҕаркаан дэтигэр кээн аан ийэ дойду диэн ананан айыллан ойон тахсар күннээх охтун баранар мастаах уолан баранар уулаах

Дьулуруйар Ньургун Боотур бу хоту бииргэ төрөөбүт быраата, үс үт күрүө үрдүнэн үрүмэччи маҕан аттаах үрүн уолун бухатыырбын. Саха саарын тойон Сабыйа Баай хотун окко түһэрбит оҥорууларын тоҕус былаас суһуохтаах Туйаар Макону кэргэн кэпсэтэ кэллим. Уйгу уйан туругурбут улуу утунаах олохсуйбут күөх унаар урсуннаах күөрэгэй мыы чыычаахтаах көрдөөх нардаах көҥүл үтүө дойдуга үҥкүү битии тэриллибэ Бириэспит ааста иһэ дэлбирдэс гынна да чиллэр этин түспүтүн курдук түүтүргэн буола да суос-соҕотохто субурус гынан алараа дойду ааттаах уо туһутаак обургу улуу уору куртутугар ытылла түспүтэ эбитэ үһү Арсан доолай аалаа алаа буурай иэлаах аллараа дойду ааттаах уо туутаакы бухатыырбын аха

Пентаалыппын иэхэйэппин чохайыппын Чураахара аттаах дьулуруйан Ньургун Боотур бухатыыр төлкөм түөрэх түҥэри эргийэн, үс төгүл умса түстэ, үстэ өлөргө тииллэн, одуун хаантан оҥоһуулаах эбитим буоллаҕар. Биир сымыыт ханна түһэн сытыйбатаҕай, биир уол ханна төрөөн өлбөтөҕөй, халтарыйбат халыҥ хаххаҕа хаалларан бардым. Көхсүттэн тэһииннээх, көмүскэс сүрэхтээх күн айыы уһун көмүскүүргэ ыйыллыбыт арҕаһыттан тэһииннээх айыы хаан аймаҕын араҥаччылыырга анаммыт. Дулусханнаах дьылаа омаан халлаан дьураатыгар туру төрөөбүт Дулусхан сүбэ сүөрүк дьураа хараттаах Дьулуйар Ньургун Боотур ыраах да буоллар чугас буолан дьирэскэ түспүтэ эбитэ үһү. Дулусханнаах дьуомаан халлаан дьураатыгар туру төрөөбүт Дулусхан субуйа сүүрүк Дьураа, хара аттаа, Дьуоруйанньургум боотур баҕатыыр, Үөһээ, Мээ Халлааҥҥа үктэлэнэн үөскээбитэ. Орто туруу дойдуга күн айыы дьонун көмүскүүр аналлаах мин эһиэхэ кэллим Дьулуруйар Ньургун Боотурга улуу бухатыырдар уруй-айхал эппиттэр Уот уотаакы, ир суолгун ирдээн, тоҥ суолгун тордоон, аллараа дойдуга тиийэн кэһэтиэм Икки Бухатыырап сууһутугар күҥкүс үө күүдээнэ оргуйда буор оргуйар буурҕата буолла, сата тарбаана илбис иирээнэ өлүү дүрдүргэнэ манна буолла. Үөһээ балыты быыһынан көстөн айыы умсуур удаҕан маннык диэн тыллаах буолбута эбитэ үһү ноо Домини домини домини дом домини домини домини дом

Аһулаһаатан, аһулаһаатан, аһулаһаатан, аһулаһаатан Үс саха үөскүүр үөрүүтэ буолбут, түөрт саха төрүү төлкүтэ олорбут. Урааҥха саха ууһаан тиниэн барар. Уураахпыт ууруллубут эбит, кэскилбит кичэллибит эбит Урай, айхал, уруй туску!